F'din ir-rokna se nlaqgħukom ma' Thomas Paċ, li flimkien mal-Professur Manwel Mifsud iħabrek sabiex iżomm il-lingwa ħajja, bi programm tar-radju bl-isem Ta' Seħer il-Malti.
Il-programm Seħer il-Malti ilu li beda, huwa wieħed mill-eqdem u naħseb wieħed mill-iktar programmi, tal-Malti li baqgħu ħajjin, jekk mhux forsi l-iktar wieħed. Minn bdieħ kien Charles Coleiro fil-fatt, illi ġitu din l-idea li għamel programm tal-Malti li kien jismu Kellimni bil-Malti. U li fih kien jiltaqa' ma' semmija fuq ir-radju u jitkellem magħhom u jwiġbuh bħala mistieden kellu lil Carmela Zoppardi. U dan għamlu sena sejrin hekk, bejn l-2003 u l-2004. Mela morna ħafna snin lura. Imma mbagħad ġara li Carmelo Azzopardi kien se jsiefer għax mar jagħmel xogħol bħala kap ta' tradutturi fl-Unjoni Ewropea. U mbagħad ġejt mistieden jiena. U għamilna żmien Charles Coleiro u jiena nagħmlu dan il-programm. Sakemm fil-2011, 2012, bdejna nagħmluh jiena u Thomas Pace, daħal Thomas Pace, li huwa l-lum siħbi u li jilna nagħmlu il-programm kif qed ngħidu mill-2011, ġifieri 10 snin prattikament nagħmlu dan il-programm. Il-programm sadanittant bidel ismu darbtejn, minn minn Kellimni bil-Malti għadda għal Kelma Bejnietna u mbagħad il-programm semmejnieh Seħer il-Malti.
Aħna nqisu lil xulxejn komplementari. Ilsienna jitratta l-Malti fuq it-televiżjoni u seħer il-Malti minn fuq ir-radju. Inkopru bej wieħed u ieħor dawk il-loqsma illi fihom b'xi mod jintuża l-Malti. Allura, per eżempju, għandek il-mużika, il-lirika bil-Malti, allura il-programm jgħin fl-apprezzament tal-lirika tal-kanzunetta bil-Malti, pubblikazzjonijiet li jkunu għadhom kemm ħarġu, nlaqqaw l-semmija tagħna mal-awturi u mal-pubblikaturi tal-pubblikazzjonijiet, suġġetti li l-semmija jinżlu l għase li djaletti per eżempju, nkattru l-apprezzament tal-semmija tagħna tal-Maltin eh, lejn favori djaletti. Isnajja, tant kliem li nsibu bil-Malti u klim sabiħ, li jintuża foqsma differenti, fi snajja differenti, eh, u koll nitrattaw fil-programm. Bla dubju mbagħad għandna l-idjomi li inti għandek il-Malti użat bot mill-isbaħ u għalhekk il-programm jismu Seħer il-Malti għax bis-saħħa tek ikunu nistgħu niskopru wkoll u napprezzaw aktar dan is-seħer dan il-ġmiel tal-sinna. Fil-programm naraw ukoll li nlaqgħu l-semmija ma' min ikun għamel xi teżi l-università L-Università fid-Dipartiment tal-Malti jsiru ħafna teżijiet interessanti naturalment fuq il-lingwa u allura naraw li minn żmien għal żmien ikonna studenti fostna hawnhekk nġibuhom magħna fl-istudio biex ikunu jistgħu jitkellmu fuq ix-xogħol ta' riċerka li jkunu għamlu. Il-programm ukoll nużawh biex nlaqqaw lis-semmija ma' xulxin. Ela li ġġieli wkoll nistiednu semmija stess li x'implunna regolarment u eh, nistednuhom magħna biex ikunu jistgħu jagħtu l-kontribut ukoll u jiltaqgħu magħna f'dan l-ambjent tal-istudju.
Jagħmlu popolari li huwa kif jgħidu l-Ingliżi user friendly. Min qiegħed jisma' qed iħossu wieħed minna. Fil-fatt aħna il-programm ngħidulu il-mejda ta' nar ta' sibt fejn aħna mdawrin kollha mal-istess mejda u m'hemmx professuri u nies li ma jafux. Aħna lkoll qegħdin fl-istess ilma, ilkoll Maltin li qegħdin niggostaw nieħdu pjaċir bil-programm tagħna. U b'dan il-mod, għalhekk naħseb li huwa popolari u qed isir dejjem iktar popolari għax in-nies iħossuhom verament f'darhom u jieħdu sehem Ara kemm hu hekk! Kemm nies li huma forsi avvanzati ħafna fil-kultura u kemm nies li lanqas biss jafu jiktbu l-Malti imma għandhom ħafna x'jagħtuna, aħna nemmnu li għandhom ħafna x'jagħtuna u fil-fatt qegħdin jikkontribwixxu wkoll U qed nippruvaw indaħħlu dejjem din l-idea li l-Malti tafu għax kellna wisq programmi fl-imgħoddi fejn qisu l-messaġġ kien jgħaddi li inti ma tafx tiktbu l-Malti, inti ma tafux il-Malti u jien ġejt hawn biex ngħallmek. Mhux hekk. Aħna lkoll Qegħdin fl-istess livell, qed nitgħallmu minn xulxin, aħna nitgħallmu ħafna ħafna mis-semmiegħa tagħna.